Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студида Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Туры эфирда әңгәмә, Радмир Беляев Түбән Камаларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Эшлекле сәфәр, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова Түбән Каманың социаль учреждениеләрендә булды. Осталык дәресе балалар йортында тәрбияләнүчеләр хәрбиләргә ярдәм итәләр. Яңа ел күрке Түбән Камада чыршы базарлары эшли башлады. Ишек алдында бәйрәм кәефе, Түбән Камалар яңа елны каршыларга әзерләнә. 2026 нчы елда күп балалы гаиләләр өчен каралган дүрт бистәдә юллар ремонтланачак, республика өстәмә финанслау бүлеп биргән. Шулай ук дүрт авыл җирлегендә юлларны ремонтлауга 283 миллион сум акча тотылачак. Бу хакта Радмир Беляев Прямая связь тапшыру кысаларында хәбәр итте. Шәһәр башлыгы Түбән Камаларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Әңгәмә туры эфирда барды. Бер сәгать эчендә дистәләгән мөрәҗәгать каралды. Юллар торышы, транспорт мәсьәләсе, яңа микрорайоннар инфраструктурасы, торак-коммуналь хуҗалыгы. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы әңгәмә барышында шәһәр үсешенә кагылышлы проектлар турында да сөйләде, алар төрле өлкәләргә кагыла. Бер сорау да җавапсыз калмаячак, озакламый аларны безнең рәсми сайтта бастырачаклар. Мондый форматтагы тапшыру алга таба да дәвам итәчәк, тәҗрибә күрсәткәнчә, аның нәтиҗәлелеге зур. Балкыш приюты, Надежда интернат-мәктәбе, балалар йорты, Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова Түбән Каманың социаль учреждениеләрендә булды, төп юнәлешләр буенча статистика әйтелде, 2025 нче елда балалар арасында үз-үзләренә кул салу очрагы теркәлмәгән, әмма җинаятьчелекнең 35 факты ачыкланган һәм шул кадәр үк спиртлы эчемлекләр куллану. Социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр темасына аерым тукталдылар, хәзер Түбән Кама районында андыйлар саны 194, аларда 400 гә якын бала тәрбияләнә, 35 гаилә бер елдан артык патронатта тора, шул исәптән унбиш ата-ана исерткеч эчемлекләр куллану өчен дәвалана, аларның тугызы Аек ноктасы проектында катнаша. Светлана Захарова билгеләп үткәнчә, имин булмаган хәлләрне ачыклауда барлык профилактик субъектлар да катнашырга тиеш. Моннан тыш, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшнең уңай нәтиҗәләрен билгеләп үтте, өстәмә белем бирү, патриотик тәрбия юнәлеше, Юнармия һәм Геройлар картасы проектлары гамәлгә ашырыла, мәгариф һәм җитештерү кластерлары формалаштырыла. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә хәрбиләргә ярдәм итәләр, Өҗде рота һәм Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары алар өчен мастер-класс үткәрделәр, осталык дәресе пилотсыз очу аппаратлары өчен әйберләр җыюга багышланды. Шартлаткычлар өчен запас частьларны волонтерлар алдан әзерләп килгән. Балалар йортында тәрбияләнүче иң кече яшьтәгеләр дә уртак эшкә үз өлешләрен кертә алдылар. Мондый мастер-класслар кулларның вак моторикасын яхшыртып кына калмый, ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләүдә дә уңай йогынты ясый. Әлеге осталык дәресе Түбән Камалыларның алгы сызыкта торучыларга ярдәм итү өчен берләшүнең тагын бер мисалы. Балалар солдатларга хатлар да яздылар. Түбән Кама гаиләсе госпитальдәге хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегәләр. Ирле-хатынлы Атлашевлар волонтерлар эше белән Бер елдан артык шөгыльләнәләр. Бу вакыт эчендә яралы солдатларга бер мең мендәр тышлыгы һәм 500 гә якын кием җибәргәннәр. Тукыма белән битараф булмаган түбән камалылар ярдәм итә, тегү өчен кирәк-яракларны шәһәрдәшләр гуманитар ярдәм җыю пунктына алып киләләр. Волонтерларның эше шулай җайга салынган, әзер партияне тапшыралар, яңасына материалны алалар.

Түбән Камада чыршы базарлары эшли башлады, ылыслы агачларны дүрт урында сатып алырга мөмкин. Сәүдәгә бары тик махсус питомникта үстерелеп, тиешле документларга ия булган агачлар гына чыгарыла. Ихтыяҗ бар, ди сатучылар. Чыршы бәяләре белән Безнең төшерү төркеме кызыксынып кайтты. Яшь наратлар хуш исле булулары белән аерылып торалар. Мондый урман гүзәле өйдә Раштуа бәйрәменә кадәр сакланачак, ди белгечләр. Өстенлекләре моның белән генә чикләнми, чыршыдан арзанрак, табуы да җиңелрәк, сатуда аларны ешрак очратырга була. Такая елка у нас обойдется в тысячу рублей. Мондый агач бер мең сум тора. Һәм аның өстенлекләре күп. Әгәр ясалма чыршыны сатып алсаң, ул биш-алты мең сумга төшәчәк, һәм исе дә булмаячак. Ә бу бәйрәм кәефе тудыра, дип сөйли сатучы. Тышкы кыяфәте һәм хуш исе белән озак сөендерсен өчен, ылыслы агачны суда тотарга киңәш итәләр. Кайбер түбән камалылар исә норатны комлы чиләткә куялар. Я сажаю в бедро, там, значит... Мин комлы туфрак тутырылган чиләккә утыртам һәм бераз су сибәм. Норат дымны яхшы сеңдерә, хуш исле. Башка бернәрсә дә кирәкми, дип уртаклаша сатып алучы. Ылыслы агачларны дүрт урында сатып алырга мөмкин. Сәүдәгә бары тик махсус питомникта үстерелеп, тиешле документларга ия булган агачлар гына чыгарыла. Сәүдә 31 декабрьгә кадәр оештырыла. Түбәнкамалылар Яңа елны каршыларга әзерләнә, үз ишегалларында һәм подъездларында бәйрәм рухы тудыралар. Унберенче микрорайонда яшәүчеләр ишегалдында үстергән чыршыларын бизәргә булганнар. Берәүләр уенчыклар элгән арада икенчеләре гирляндаларны урнаштыралар. Уртак тырышлык белән Гагарин урамындагы унҗиденче йорт ишегалды бәйрәм төсмер ала. Вахитов проспектындагы 31 А йортында подъездларны бизәү күркәм гадәткә әверелгән, түбәнкамалылар зур тату гаилә кебек киңәшләшеп эшлиләр, тәрәзәләрне дә бизиләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!